Эй, Илшат, син кайда? Мин монда.
Сәлам. Сәлам.
Нәрсә эшлисең син монда? Мин монда казаклардан качып ятам. Ә синең күзләрең әйбәт күрәме? Күзләрем э, нәрсәне әйдер әйбәт күрә, нәрсәнедер начар күрә. Әйдә тикшерәбез.
Ну, Эх.
Димәк, ул стакан начар булган. Сумкаңда гел үзең белән нәрсә йөртәсең? Э, һава һәм су. Иң сирәк куллана торган әйберең нәрсә? Иң сирәк куллана торган әйберем ул минем наркотиклар дип ышанып калам. Чәйме, кофеме?
Кәхвә.
Чәй генә бар иде. Э, но мин ышанып карыйм аның кәхвә икәненә. Эчкән иң сәер әйберең нәрсә булды? Мискалиновый сок булыр иде, әгәр мин аны эчеп карасам. Но мин аны эчкәнем юк әле. Ышанам, бу бик сәердер иде. Соңгы караган фильмың нәрсә булды?
Әпитә.
Иң шәп матур һәм искиткеч фильм нинди? Иң шәп фильм ул, әлбәттә, Интерстеллар. Кристофер Ноланның. Ә иң шәп татар фильмы нинди? Иң шәп фильм Әппиттә. Сәлам, Эльшат. Ау. Ау. Тор әле. Хатыны бәйләмә, бала белән әз вакыт үткәрәсең. Нәрсә әйтергә? Аңа әйтергә король Лев. Мин киттем. Мин киттем эшкә диергә дә. И, Лера, мин киттем. Эльшат.
Синең бит ике кызың бар. Бу синеке түгел. Бу, а, да?
Ой.

Аңнарына кереп, эшләренә кереп, аларның чын теләкләрен белү булыр иде. Әйдә, эшкә менеп карыйбыз.
Эшкә менеп карыйбыз.
Шиксез күләмдә акчаң булса, нәрсә эшләр идең? Шиксез күләмдә акча булса, кешеләргә бу дөньяның чын матурлыгын аңлатырга тырышыр идем. Белмим әле нинди ничек. Синеңчә иң шәп бүләк ул нәрсә? Иң шәп бүләк ул әлбәттә Китап һәм ә иң шәбе ул эмоцияләр, әлбәттә. Синең тормышың фильм булса, саундтректа нинди көй уйнар иде? Минем
саундтрек ул булыр иде, мөгаен, хәзер әйтәм. Карыйбыз инде инде калып тора. Бәлки мондадыр ул.
Син нинди предметсыз яши алмыйсың? Ә,
Мин Үземнен тән, тән, тән, үземнен тән, тәннән башка яши алмыйм, әгәр аны предмет, предмет дип санасак. Ого, нинди торба. Ә син аның белән селфи ясый аласыңмы? Мин аның белән селфи ясый алам, мин аның белән бүтән әйберләр дә ясый алам, әгәр теләсәгез. Кирәкми. Я. Фотода безне билгеләргә онытма. Әлбәттә. Бу ничәнче сорау дип уйлыйсың? Бу, уйлыйм, 27 нче сорау. Бик якын.
Иң еш куллана торган хэштегың нинди? Мин хэштеглар кулланмыйм. Ә иң еш куллана торган эмодзи нинди? Э, эмодзи ул э, серф тактасында йөри торган дөя. Син аны күрсәтә аласыңмы? Э, дип шайтып йөри. Соңгы укыган китабың нинди булды? Вадим Зеландның э, пространство вариант. Ә берничә мәртәбә укыган китабың бармы? Бар.
Алифба. Казаннан күчеп китәргә кирәк булса, бу нинди ил булыр иде, шәһәр булыр иде? Э, бу булыр иде яки Нью-Йорк, яки Мәскәү, яки Балтач. Менә монда нәрсә күрәсең? Э, монда күрәм, әгәр җир шары гармониядә яшәсә, Безнең планета, аның глобусы шундыйрак формада булыр иде, картасы шундыйрак формада булыр иде. Син нәрсә белән горурланасың?
Мин горурланам үземнең кеше булуым белән, бу иң зур горурлык дип уйлыйм. Син уңагаймы, сулагаймы? Ситуацияга карап, ситуацияга карап һәм кешесенә карап. Сул кулың белән энә теге холстка үзеңнең рәсемеңне ясый аласыңмы?